Bifa naannoo qabattee osaan. Dalagaa mana keessa maamti hin xureessinaa. Hayi. Cincaa mataa mana hojii saniin manni uummata hawaasaati. Jariba qaban akka ammoo. Jariba. Hayi namni waa isaan qaba namni nagaya hedduu jira. Hayi namni ilaa yoo mana kireesiteef waan kana eegaa hin xureessinaa mana yoo jetteef mana ilaa harka miilaaf harka sun gutee ilaa si wajji galanii jira.

Isa fudhee. Akkam jira? Ayyaa. Turte haa hangaree koo miseeji siin erga. Na jira akka miseeji. Miseeji argee barsanii fi namni jarjaree dhufe. Manni qullaadha maal sooti maal manni maal ta'e? Haayi. Manni nu godhaani? Uummanni haa uummata kaafirraa arina kaafirraa kaafirraa hin baasa kaa uummanni kaaf nu godhani

Duba ani dhukkuba hasaasiyaan qaba ani yoo dhukkubsadde akkamitti ta'a? Hayi isira maallaqa isaaniitiin haakama na geessu ta'a. Habibitii dhukkuba rabbi sirraa haa qabu. Ammoo Eegaa. mee amaluma kana tolfadhu. Namaa wajji walii gali. Mee akkamitti namaa wajji jiraata? Ani ayilan amalli kiyyaas yoo siini. Amalli kiyyaa atu na beeku. Jechiidhaan nama tuqan. Nama tuqan nama takka hin deebi'u isaan deebisu. Laakiin nama na tuqe immoo ofitti dhusu haa. Ni beektaa mi'a? Ogguun keessan ni beekta.

Manoota hedduutu jira namoota hedduu kana gaafate nama dhufeeti mana kireeffatutu dhabamaa jira warra. Waalaikumsalam. Akkam? Nagaa qabda? Jirtu? Jirtanii? Nagaa qabda? Nagaa qabda? Maal hojii? Taa, taa, taa.

Ani yoo jedhu kana dhibe maal akka ta'e beekta? Kan dubbanne yoo jettu sila waan kan dubbanne kana anatti tolchamu akkamii na dhibe bara. Maashiin ta'e waan jetteef ani hin beeku. Geelee tiyyaa fi fidee jettee nama kan dubban tan dubbanne tan qofaan ijaarsaa fi jaartii nama lama nama gaarii kabana keessaas hojii wajji dalagu laal. Isiin nama yaadnis nama wajji dalagu. Hogguu sagaraa seenan sagaraa hojii qulqulleessu. Hogguu mana nyaataa mana nyaataa seenanii nyaata godhatanis hojii qulqulleessu waan akkasii barbaaddi. Namni keenya kaa ammaa kaa biyya namaa yookaan karaa irra deddeemu kun akkuma fedhe beekadhu maallaqaan galla jeetuma mana kana walii gadhiisa. Kana taanaan kun rakkoon qabu hundi isaatu na harka jira waan ta'eef abbaa barbaadde nama nagaa anatti siin fidaa siin jedhe manni kee ah, garami asiin eh, oloo kanaani. Eegaa oloo hogguu hirkata kana qabatte Ayyee. mana dureetti dhuftuu miti. Ayyee. Kan lamadaatiin Ayyee. kan sadaffaa.

Fulaa harka ajaa'ibaa kana harkaa sii qaba uummata akka rakkoon hin jiru. Uummannis uummata nagayaati siin jedhu. Yoo irra ijjatanii iyyuu hin quuxxuu siin jedhu uummata. Mana kana sila mana kophaa naan barbaaddu maaliif akkan? Ah, Manni kophaan ni qaala ni beekta miti ree. Ayee. Haalli qilleensaa jijjiirame biyya akka isiin itti jirtu ni beekta. Kanaaf mana ajaa'ibaa harkaa sii qaba achuma galta. Uummanni nama hin tuquu siin jedhe bar. Yoo jarri nama nagaa tan

Bakki bareeda. Sirrii bareeda laata? Garuu
jarri nagaa ta'uudha malee obboleessa kiyya reefa haasofnee bara waan hundaa xumurree jira. Maal keessa deddeebi'aa oolta? Irraa ejjattuun dubbatanii siin jedhee bara. Jechuun waan hundinuu sirri.
Rakkoo takka hin qabu kootu seen saabii.

Shan hamaani. Ayi, Shan doo- isin galchan. doo- Haayi. Manni akkasii- wal mana ijoolleeti. Moo kafteeriyaati. Moo bikka bashannanaati. Dhugaa Kan manatti keetti galanii. sun naaf galee dhugaa keetti garuu Ee. ijoolleen biyya kana hin jiran ka dhalan siin bahan habaran ka isaan dhalan ka isaan qaban Ha, akkas malee jedha.
jaarsa fi jaartii qofatu as jiranii Ijoollee biyya alaatii qaban isa sanuu. wayi dumaashitiyaa akkasii miti bar Ee. ijoollee biyyumaa qaban inni abbaan kaa biyya ofii gadhiisee gaafa inni badu san ijoollee madalee achitti galchaa ijoolleen immoo silaa ka warra isaa

Alawaadaa taatu meeshaan isii garbuwa kana irraa bul jettii siin jee. Hayyuu. Me- Waan takka ma- alawaadaa keessaa qoshaasha tun baaftu alatti. Mana isaanii ammoo hoggusaan mana isaanii irraa bahan tukaan akka akkatti baase tukaanaa fi waan adda addaa balbalaa waan hin beekaami. Waan san hunda diitoolatti naqeeti koroksiitti naqeeti filaasha adda addaa faa dhiqeeti masa qulqulleessi. Saniifuu ana nama nagaa fala nama qulqulluu fala nama osoo kan faroole. Achirratti hangaafii qabayyuu.
Akka toyaana fi barbarraa faa itti baastu yoo ka beektu taate yoo waan dandeetti akkana kana qabaatte ka maktaba banatteetiin uummata irraa waa balleessudha. Waan tokko garuu hin dogongorin akka ebaluutitti sirbaa morma nama jallisaa jedha Oromoon. Waan hundaafuu dhiifama naa godhu saayibii. Ani waan kiyya godhee jiraati isintu wal faama laata.